पहिले कहिए हम काम नहीं करबे तैयो ऐसा कल के जो रही हम एलिए एक आइडी नौकरी रहे ला हम तो नौकरी आयल अपन टेंशन में हम कोनो एक कुटी काटे खातिर थोड़े आयल छियै गाड़ी भैंस चरबे खातिर हम जे खातिर आयल वो बात हम ही टा जाने छे अब भेटते तब ना एक छोड़ी से कनेटिया

ए कथी ला हल्ला करै छी रे हाँ हमर बेटी कथी कहै छी अपन काम कर ने काम करल है छौ सब्जी तऽ कुछो ओहिना जेना कुटी सानी लगैली एने खाइ देली महे के गोबर कसर सब ओहिना छै आ हल्ला कथी ला करै छी तू आब कते करबो भैंस भैंस के पानि देलियै रे हाँ कथी लेबे हल्ला कर छी के मतलब भैंस कम ना नाचै छौ कहै छौ हमरा पानि नहि देलकै पियै लए

ओ हम टिकटॉक बनबै छलियै टिकटॉक बनबैत रही हँ कह तऽ हम कते हल्ला केलियो हमर मुंह सूखि गेलै कंठ सूखि गेलै तोरा हल्ला करे में कथी ला हल्ला करै छलियै तोरा बिना काम हमरा करे ले नीक नहीं लगे छै एठिन तऽ तोरा काम नहि करे हो तू काम कर रहल छी ना यऽ अगो बाबू तो वह बात कह छी के ना तऽ उ उहे बात कहलियो काम करे लगे हम नौकरी तोरे खातिर तोरा एठिन रहलियो हमरा एठाम कुछ हमरा लगे कैला कह दिया एगो रे चल तोरा से एकटा गप छै कोन गप बड़ी नीक गप छै चल कहै छी कोन चल ने जेतै ओहि धानक खेत मे धान खेत में कोइला मूस पकड़बै मूस मूस मूस कथी करबी आरो मूस पका के चटनी करबै के हम चटनी कहियो नहीं छी खैले नहि खेने छी नहीं आब एकरा कहिए गे हाँ धानक खेत में चल धान देखबे बढ़िया बढ़िया भेलो कि नहीं भेलो बोझ बांध लगे कि नहीं जन सब चल आ लोढ़ा लेके न चल लॉलीपॉप की ना हाँ हाँ हाँ लॉलीपॉप की ना कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लो चल। चल उठा न का एके अखन उठो न सके छी उठा बढ़िया से गोबा कते खेली गे

केने जाइ छौ कनिटिया हाँ। एतऽ या ना तोरा देखी ने केहन जगह बढ़िया में लाए छो एतऽ बैठ एठ हयो कैला बैठ ना कहे छो ई बैठबी तब ना हाँ एटा बैठ आराम से तोरा एठ आन लियो के कनिटिया एटा गप तोरा हमरा समझ में नहीं आवे छे हाँ बियाह कर लेबी तो नहीं हेतो बियाह तो हमहूँ कहै छी करबै लेकिन हमर मायनामे बियाह नहि करऽ दी मैं नहीं कर दे जो नहि की कहै छौ माय माय कहै अछि कोनो बड़का होबी तऽ बियाह कऽ देबो आब कहिया बड़का हेबे छोड़ी नहि तऽ कहीं ने कए दे बियाह नहि कऽ दै है नहि कए दै छौ नहि केना करी बियाह हमरा करा दे ने बियाह करा देबो हाँ। दुल्हा बड़ी नीक छै करबी करबै हैं हाँ ये करेटिया एगो गप कहियो हाँ तामस नहि ने उठतो तोरा नहीं हमर गप सुनि के नहि ने उठे छौ तामस नहीं आ बड़ी नीक आदमी छी तू बुझली ने तोरा हम बड माने छौ की माने छौ ने हाँ सुन ने कनेटिया तोरा हमरा से बियाह करबी तोरा से हाँ बियाह कथी होय है? ओ बाप तू बुझे के ने जी बात कुछ हो गए भगवान हाँ बियाह करबो बियाह करबो हाँ तो तेना कही ने कहे जी बियाह कथी है जे ऊ कथी कहै चरित्रा काका के बेटी के बियाह भेलै तेना वाला बियाह ना हाँ तो ओकरा बियाह में तो बहुते मिठाई रहलै है तो केना के बियाह करबी अभी आ मिठाई हम आनबै कीन कऽ होटल से तोरा खिएबो लड्डू देबो बुझली ना हाँ बर्फी देबो साचो हाँ कुल्फी देबो आना के मुँह बाबी आना आना के हम उड़ि देबो मुँह में बुझली ना गाल फुला फुला के चापी है तू बुझली हमरा ना हमरा बसिया भात हमरा बड़कर बढ़िया लगे हम्म, अमार वाला साग बसिया भात नून मिरचाई के चटनी हमर माई देत रही खा लो हमरा तू खाए ला देबी त हमरा बियाह न कर उतरा जो नहीं देबी रे कु- तू केहन आदमी जी बुझे नहीं गे उ बसिया भात में आ नहीं निकाह चीज रहे जो तोरा खिया जो वह तोरा मन में बैठ गेल छो ए तो लड्डू कहे छो तो वो खाल से ना बुझे छी तू आ हमरा ना अथी देवी खाइला लॉलीपॉप लॉलीपॉप देबो हाँ बुझली ना कुल्फी देबो बर्फ देबो कहले ना बिया तो हमरा से हाँ क्या ले हमरा से बिया तू कहले ना तो कर ले बिया केना करी केना कर जे एना के माला पिनाबे जी छो ना एना के माला आने छै बुझली हाँ आ माला पिनाबे छै बुझली हाँ एना के कनिया के माला पिनाबे छै बुझली बुझली बि-

करंटिया गे गे कनेटिया आय आब तू हमर कनिया बनबी हाँ हाँ के दिया के दिया केना कनिया बने है से सोन बुझल जो गे ना। एते टोल बने एते देखी कनिया केना के बने छै कनिया एना के बने छै हाँ बुझले के माँ के कते बढ़िया कनिया बन गेली हाँ देखी भोग तर में कते नीक लागे छै

चलि गेलै ओने भैया ले तू काम नहि छै कथी ले ओहि नौकर चाकर काम कथी करबै राखि के बियाह हाँ? नहि चले करबै बियाह करतियै नौकरे चाकर से बियाह करबै अखने केहन धरहर वाला लड़का भेटतै आब हम नौकरे चाकर से बियाह करतियै हाँ एहन सुंदर बेटी के हम वएह नौकर बियाह करतियै हाँ हम बियाह करतियै तब ओकरे से हम करतियै नौकर से करतियै कि हम दोसर से करतियै हाँ या में दे दो ना काम धंधा करे छो ना भैया ले नौकर चाकर से ले के